Ýa ýene bir zat bar. Bir adamlaň bolýar, bu hususda şu zamanda beter kän hili. Erkekden-ä zenanadan. Şoň maksady pagat gelşigini owadanlamak. Bir kiçijik oglanjyk bolsa, aýnaň başynda-da duran bolsa, zol oýnap bar diýseň, bir gezek gaşyny beýläk edip, bir gezek ýüzügini beýnäk edip oýnap duran bolsa, hop oglan haky bar diýjek. On bäş ýaşa baraňdan soňram, ýigrimi-ýigrimi, otuzy-kyrka baraňdan soňram, maksady zol gelşigiň oýnamak. Bir gelşik diýen zadyň, ozal ynsanda bir form Hudaý Taala goýupdyr. Indi şondan bir azajyk beýräk ýa şeýrräk etjek. Ömrüň oň üstünde geçirmegi bir. Ýagny şeýle biziň ömrümiz bierziş zatmy? Ýagny şeýle bir gadrymyzy, zamanymyzy, imanymyzy, şerafet-keramatymyzy bilmeýärismi biz?

Şu birjik eden omrüňi, wagtyňy her bir daşaryk çykjak bolaňda bir sagat wagtyňy şondan çürim geçirmeli. Arjasy ýokdur musulman don allanmaýlyň. Heratyň bir obalarynda çeşit diýäle. Çeşitde bir buzurgwar barmyş. Bende dini kän gaýgyt ýanmyşdy. Hudaýtagala oň kalbynda bir yşk goýupdyr. Bir adamyň kalbynda yşk ot kän boldugyça tarapa sataşsa-da tarapy özüne çekegen bolýada, bir demir oda baranda erişi ýaly, bi bendede biga dine Hudaýa yşgy känmişdik, ýaňky Çeşti, Heratyň Çeşt diýen obasynda ýaşaýan Çeşti alym adam, maňa sataşan kafir musulman bolýanmişdik. Hoşabahalyna. Bir adamlar eke, Omrunda Hudaý eşitmändir, omrunda pygamber eşitmändir, ders alaýla eý musulman dogan. Bir adamla, heniz omrunda Hudaýo, pygambero, dini diýanet eşitmändir, şoňa sataşsa musulman bolýamyşdikler. Bir gidipdir Hindustana. Hindula, ki heniz Budala, heniz ömründe Hudaýyň adyny eşitmedikle, şyn görenlerine baryp erip, sen näme dinde bolsaň, näme ýolda bolsaň, şonda boljak diýip musulman bolýarmyşdla. Bir jamalyň, owadanlygyň peýdasy bolmajagyndan çüri bir mysal, bir gürrüň bar-ha yzynda. Oňam muny. Bagyşlaň hindi adamla ulukan adamla aýtdylar bi bolup barşyna hindustanda adam galjykka hemme kişi musulman boljak diýipdir. Näçe milýunha adamda musulmanda bolýaha. Näme istikam. Onda bir bihejap bir owadan bir gyz ibereýli şoň üçin allasyn şony. Behteriň pikir diýipdirle. Bir hewere bir owadan, hijaby ýok birini iberipdirle. Eger şony özüňe çekip bilseň, onda sen tamam refahda. Eglemerin diýipdir ýaňky hendi gyz. Bir halwat wagtynda barypdyr ýanyna, Maňa näme diýýäň diýipdir. Ol bozork bar aýdypdyr. Saňa zat diýip biljek däl diýipdir. Ajap gelşigiň-ma, ajap owadanlygyň-ma! Heýf! diýipdir. Birnäçe ýyldan gurçuk iýjek muny. Heýf, birnäçe ýyldan ýeriň etegine girjek. Kaşkeş owadanlygyň hemişe bolsa, kaşkeş gelşigiň hemişe bolsa, kaşkeş owadanlygyň sen Döwrüňdäki perişdeler kowup biljek bolsa, kaşkeş owadanlygyň döwrüňden gelen gurçuklar kowup biljek bolsa, kaşkeş owadanlygyň gabryň içinde-de galjak bolsa, heýf diýipdir, peýdasy ýok diýipdir. A sen ölmeden bäri, kyrkdan geçeňden soňram bir gelşigiň ýok diýipdir. Bir on bäş ýyl ýa on ýyl bar ýa ýok. Ýaňky gyzoglan aglap ýykylypdyr, meni musulman et diýipdir. Men omrüm mugt geçipdir, indi meni-de öz diniňe geçir diýipdir. Men Allaň gelip berenmişdigim diýipdir. Düşünýän adamyş. Kul ageýrallahi ettehizu weliýen, Sen aýt, Aý, Hudaýdan gaýry. Ýaňy-da aýtdyk. Şuny bir ahundan eşitdik diýip pikir etmäň. Özüňiz, ynsafen, öz ýanyňyzda pikir ediň, Alhamdulillah, hemmäňiz hem sowatly, hem akylly-huşly. Bir pikir edip göräýneliň, Hudaý Tagaladan gaýry, şuny maksat tutunyp, şuny özümize bor iň bir gerekli zat diýip gaýym tutunar ýaly zat barmy? Hiç wagtda tapyp bilmersiňiz, şumada çili-de tapylmady.